Khoso Ṱhukhu ya u Vhala ya Digithaḽa ya Modulo wa u Thoma. Ri a vha ṱanganedza kha Modulo wa u Thoma wa ngudo yashu ya u vhala ya digithaḽa nga kha inthanethe, hune ra ḓo sedzulusa zwa dzithablethe. Kha hoyu modulo, ri ḓo amba nga ha uri thablethe ndi mini na zwidodombedzwa zwayo. A zwi khathali uri vha kha ḓi tou pfumbudzwa kana vha na nḓivho nazwo, Hoyu modulu u ḓo vha thusa kha thikho ya mapfesesele nga ha mashumisele a thebulethe nga nḓila i fushaho vhukuma. Zwino ri tshi amba nga ha thebulethe ri vha ri khou amba nga tshithu tsha hani? Thebulethe ndi tshishumiswa tsha elekitroniki tshine tsha tou nga khomphyutha ṱhukhu ya tswevhelele. Tablet i na tshikirini tsha u tou kwamiwa tshine vha nga tshi shumisa nga u tou khokhonya. Vha swa lingedza kana vha shumisa Styles, tablet a dzi fhi muhwalo na khathihi. Dzi a hwalea nahone a dzi lemeli. Vha ya kona u tshimbila nayo hoṱhe hune vha ya hone. dzo vhumbwa nga mbemba tsekene, tablet. Tablet dzo fhambana vhukuma na khomphyutha dzi ḓivheaho nga uri a dzi na khiyi kana mausu, sa zwenezwo vha shumisa tshikirini tshine vha sokou tshi kwama, vha thaipha, vha ṱola-ṱola vha tshi langula tablet. Tablet dzi na beṱiri nga ngomu mutumbuni wadzo. Hezwi zwi amba zwa uri vha nga kona u dzi shumisa vha songo ṱumetshedza kha zwiko zwa muḓagasi lwa tshifhinga tshilapfhu. Vha nga ita zwithu zwinzhi nga tablet. i a ita uri vha londe zwi re kha inthanethe, vha rumele imeiḽi, vha tambe mitambo, vha ṱalele dzividio, vha thetshelese muzika, vha vhale na bugu, khathihi na u shumisa dziepo dzo fhambanaho dza zwithu zwo fhambanaho hanefho kha thebulethe yavho. Thebulethe dzi nga ḓi shumiswa e mishumoni kana vha dzi shumisa kha vhuḓimvumvusi. Dzone dzi na saizi dzo fhambanaho zwi tshi ya nga mifuda nga mifuda, naho dzoṱhe dzi na zwidodombedzwa zwi fanaho. Kanzhi kanzhi tablet dzi na khamera i vha tendelaho u dzhia zwifanyiso khathihi na u davhidzana vha tshi shumisa video. Tablethe dzi a kona u ṱumiwa na Wi-Fi kana tshumelo dza sele uri vha swikelele kha inthanethe. Vha a kona u ṱasulula na u dzhenisa dzi app dzine vha khou ṱoḓa dzone vho dzi wana ḓuluni ḽa dzi app. u itela u khwinifhadza mashumisele avhuḓi a thebulethe yavho. Nga u tou angaredza, thebulethe i katela u vha tshishumiswa tshavhuḓi tsha mashumele a khomphyutha. Vhuḓimvumvusi vhu a vha hone hanefho kha thebulethe yavho. Hetshi tshishumiswa tshi ita uri vha dzule vha na ṱhumetshedzo, vha vhe na mashumele kwao nahone vha tshi ḓiphina ngatsho. Zwino vhunga vha tshi vho ḓivha uri theblethe ndi mini, ndi tshone tshifhinga tsha u vha dededza nga ha mashumele a theblethe lwa u tou thoma. Hone hu puṱedzwaho ha mulilo. Hetsho tsha u puṱedza tshi anzela u wanala nga matungo kana nṱha ngei magumoni a theblethe yavho. Ndi tshone tshi shumiswaho u i funga na u i dzima. Kha vha puṱedze vha sa litshedzi sekende dzi si gathi u swikela vha tshi vhona tshikirini tsho funga kana hu tshi vhonala ḽogo Hezwi zwi amba zwa uri thebulete yo funga. Kha vha lindele mathomele azwo a tshi ṱanḓalukana. Nga murahu ha musi vho no funga thebulete yavho, vha nga vhona tshikirini tshi sumbedzaho nḓila ya mathomele kana vha vhona miolo na zwifanyiso. Zwi anzela u ralo musi tshishumiswa tshi tshi ḓilugisela u shuma. Zwi nga ḓi dzhia minethe muthihi kana minethe mivhili, sa zwenezwo kha vha konḓelele vha sa fheli mbilu. Kha zwino kha ri sedze maṋangele a luambo na ridzheni. Musi thablethe yo no fhedza mathomele ayo, vha ḓo laedzwa uri vha ṋange luambo na ridzheni. Kha vha sedze masia kha tshikirini vha ṋange zwone zwo teaho. kha vha dzudzanye Wi-Fi yavho. Thebulethe dzi ṱoḓa ṱhumetshedzo kha inthanethe uri dzi shume zwavhuḓi. Arali vha na Wi-Fi, thebulethe i anzela u vha laedza uri vha ṱumetshedze kha nethiweke ya Wi-Fi yavho. Zwino kha vha sedze tshiga tshi sumbedzaho sethingi dza Wi-Fi kha tshikirini tsha tablet yavho, vha ṋange nethiweke yavho, vha dzhenise phasiwede arali zwi tshi ṱoḓea. Kha vha dzhene kha akhaunthu yavho. Dziṅwe tablet dzi nga ṱoḓa vha tshi ita akhaunthu ntswa kana vha saina nga yeneyo yavho ya kale. sa ya Google kana ya Apple. Kha vha tevhedze ndaela dzi re kha tshikirini tsho fungaho musi vha tshi ita akhaunthu ntswa kana u saina u dzhena arali vho no vha nayo akhaunthu yavho ya kha inthanethe ine vha ḓo dzhena kha ngayo kha tablet yavho. Hafha zwino ro swika kha tshikirini tshi sumbedzaho hayani. Musi vho no fhedza zwiteṅwa zwa u thoma zwa madzhenele, vha ḓo iswa kha tshikirini haya kha theblethe yavho. Hetshi ndi tshikirini tshihulwane hune vha nga kona u swikelela kha dzi-app na zwiṅwe zwidodombedzwa zwa kha theblethe yavho. Vha nga vhona zwiga, dziwegethe kana nḓila ya u pfufhifhadza kana u khauledza dzi-app kha vha thothonye kha tshikirini uri vha vhe na tshumisano na tablet yavho. Kha vha lingedze u ṱola-ṱola nga u ralo. Zwino kha vha suvhise munwe wavho kha tshikirini tshavho uri vha kone u ya nṱha, fhasi, kha tsha monde kana tsha u ḽa. Vha kwakwanyise minwe yavho mivhili kana vha i ṱharamudze i tshi ya ngomu na nnḓa ha mafhungo ane vha ya khao kana zwithu zwine vha vha khazwo. Kha vha kwame tshithu kana tshiga kha tshikirini luthihi, vha ṋange nḓila ya mavulele. Kha vha khokhonye kavhili na zwenezwo, vha dovhe vha khokhonye kavhili, vha khokhonye kavhili kha tshikirini uri hu vhe na nyito yo khetheaho. if u fana na u hwete na u hwetedza kana u ṱharamudza vha tshi vula app ndondomedza hulapfu kha vha ndondomedze vha vhee munwe wavho kha zwithu zwine vha vha khazwo kana mafhungo uri vha kone u swikelela kha zwiṅwe zwiteṅwa kana vha tshimbidze ikhoni kha tshikirini haya tshavho kha vha swaipe vha suvhise minwe yavho u mona na tshikirini tshoṱhe, vha tshi ralo u ṱola-ṱola vhukati ha tshikirini, vha ralo u tshimbidza minwe kha mitevhe ya masiaṱari a dziwebe kana vha ralo u pfuka pfukela kha dzi epo nga u fhambana hadzo, kha vha dobe vha pose. Kha vha ndondomedze vha omelele henefho kha mafhungo kana zwine vha vha khazwo. Vha kokodze munwe wavho vha u ise kha ḽiṅwe sia kha tshikirini. Zwino kha ri sedze zwiga zwa maṱolele Kha vha sedze zwiga zwa maṱolele ngei fhasi kana madubo a tshikirini. Zwiga zwo ḓoweleaho hu katela bathono ya hayani, bathono ya murahu, bathono ya epo dza zwino, bunugu ya hayani i vha vhuisaho murahu kha tshikirini haya. Batoneri nga murahu i vha tendela uri vha humele murahu kha tshikirini tsho fhiraho kana epo yo fhiraho. Bunugu ya epo dza zwino i vha sumbedza epo dzo shumiswaho hu si kale uri vha kone u swikelela khadzo zwi sa konḓi. Arali vho fhedza tshifhinganyana vha sa shumisi thabulete yavho, fhaḽa hu sumbedzaho tshikirini hu a awela sa ho faraho khofhe. Vha tshi khulula, kha vha puṱedze kha bathene ya u funga kana vha khokhonye tshikirini. Arali tablet yavho i na tshikirini tshi no khina, vha nga tea u swaipha, u suvhisa munwe kana vha dzhenisa phasikhoudu, phathene, tshiganḓo tsha munwe uri vha khulule. Kha vha vule epo ya dzi settings kha theblethe yavho u itela u ita phasikhoudu yavho. Zwino kha vha lavhelese khoudu ya tsireledzo kana nḓila ya u khina tshikirini tsha theblethe yavho. Kha vha khokhonye ha u khina tshikirini kana huṅwe-vho hu no nga zwenezwo vha ṋange maitele a tsireledzo ane vha a takalela kha tablet yavho, u fana na phini, phathene kana tshiganḓo tsha munwe. Kha vha tevhele milaedza i no thusa u ita phasikhoudu kana u khwaṱhisedza phasikhoudu. Ri a vha fhululedza nge vha fhedza modulo wa u thoma. Ndi a fhulufhela vho guda zwinzhi nahone zwo vha nyanyula vhukuma. Arali vha si na vhuṱanzi nga ha zwiṅwe, kha vha pfe vho vhofholowa u dovha hafhu vha sedza vidio vha sa athu pfukela kha modulo wa vhuvhili.